Hello ɔdɔfo ɛnɛ nso so yɛbɛsua adeɛ mm, na ahwɛ masua yɛkura mi yɛ a ɛnɛ adeɛ a yɛde ɛbɛsua ɛni This program was sponsored by Safu Bafu Company Limited. Quality with affordability.
Ɔdɔfoɔ mema wɔ ɔkɔ ababa na na yɛ TV so. Meda ase sɛ wagye berɛ na wohwɛ yɛn. Na da ne da nyinaa sɛ yɛde ɛdi dwuma sɛ yɛ a ɛyɛ a wo ne yɛ ɛkɔ. Ɛnɛ nso na na yɛ a me ne Safo Bafo yɛahyia na yɛbɛsua biribi afa Kwan a wobɛfa so a w'adwuma anyini. Ɛkame ayɛ sɛ nna kakra bi a atwam ni, yesuaa biribi fa business ho. Ɛma yɛyɛɛ sweet bar koraa de kyerɛɛ sɛ sɛ woyɛ obi a wo ne adwuma yɛ a, wobɛtumi de sweet bar ayɛ w'adwuma de atɔn. Anaasɛ wode ayɛ w'adwuma anya ho mfasoɔ de aboa abusua. Ɛnnɛ nso so yɛbɛsua how to grow your business. Kwan a wobɛfa so a business no a woreyɛ no ɛbɛtumi anyini Engu o, ɛnɛ yɛresua kwan a yɛbɛfa so a ɛbɛnyini, ɛbɛpagya wo business no, nyɛ sɛdeɛ ɛbɛgu no koraa, sɛdeɛ bi koraa ɔtɔn koko a na wabɔ ka no, daabi, ɛnɛ yɛbɛsua biribi afa ho. Fa w'aso fɛn yɛn, na ɛnduru sɛ dwumadie yi nkɔ n'awieɛ no na wonya wo kyɛfa wɔ mu. Meda ase sɛ da ne da nyinaa wotie Nana Yaa. Safo, mema w'akwaaba. Yoo, me nua baa, meda wo so. Wo ho ayɛ fɛ.
Yoo, me, meda wo ase. Wo nso wo ho ayɛ fɛ. Meda ase.
Na wohwe biribi ayɛ cool deɛ? Biribi ayɛ cool, Onyankopɔn adaworoma ne atiefoɔ mpaebɔ.
Yebesua biribi afa kwan a yɛbɛfa so yɛ yɛn business a yɛyɛ betumi agrow anaa ebetumi anyini. Ampa, ampa.
Kwan bɛn na yɛbɛfa so a adwuma a yɛyɛ anaasɛ yɛn business a yɛyɛ no ebetumi akɔ n'anim? Yoo, me nuabaa, wei deɛ memfa kwan yi so nkyia atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a yɛhwɛ Nana Yaa TV. Mekyia obi biara ne abusuafoɔ Bia a yɛhwɛ me na mesan kyea Kofi Amoah Farms Company Limited so. Yo, me nua ba, business deɛ wo starte a, sɛ nipa five starte business a, emu three betumi agu na emu two so asɔsidi. Na busa ho sɛ si dɛn na mmienu no ɛsɔsidi yɛ na three ne deɛ agu. Sɛ wopɛ sɛ wo business ɛgrow anaasɛ ɛnyina a, nnoɔma five wɔ hɔ a mpɛ sɛ me ne wo kyɛ. Na nnoɔma five yi na meba bɛbɔ so. Deɛ ɛdi kan koraa yɛ quality, quality of the product. Ɛm sɛ ɛberɛ bi atwam yɛbɛsua kwan a wopɛ sɛ wɔstate a a wobɛdi wobɛfa so. Mm-hmm. Wafa so awie no a wabia awie no kwan bɛ na ɛbɛfa so anyin. Nti deɛ ɛdi kan koraa adekorɔ bi a wode ba market no dwen ne quality ho first. Obi bi a wobɛbusa sɛ Quality koraa bi a sɛn na ɛne sɛn. Yɛka sɛ biribi yɛ quality a, ahyehyɛeɛ ne sɛn? Fa no sɛ bia me nuabaa me ne wo nyinaa yɛtɔn koko. Koko no ayuo na yɛde yɛ. Mhm. Koko so yɛnim sɛ koko a api na amanfoɔ pɛ paa. Ebi obi wɔ hɔ pɛ deɛ ɛyɛ nsuo. Ɛyɛ nsuo.
Ampa. Nanso nsuo yɛwɔ nsuo mu nsuo. Mhm. Mbia wode no api na me nso mede no yɛ yuro bi Ayuo no a wɔde yɛ no wɔde aburo awɔ no wo de no wo use natural ayuo wo de no yɛ quality ɛsen me de nti product bi a wo yɛ no anaa sɛ ade bi a wo de ba market no dwen ne quality materials no a yɛde yɛ ade no the more a ɛkɔ mu no ɛna ɛma no yɛ quality obi wɔ ha a ɛnam sɛ ɔpɛ mfasoɔ nti no example fa ne sɛ China goods yɛtaa ka sɛ China goods nyɛ papa Adekorɔ no a wɔde yɛ no anaasɛ raw materials no a wɔde yɛ saa adekorɔ no, ɛnam sɛ wɔpɛ mfaso bom nti wɔyi so kakraa bi na wɔayi so ada artificial materials ayɛ ɛna ɛma no bɛyɛ te sɛ ɛ reduce ne quality no. Nti the more a woyi so the raw material anaasɛ ne material a yɛde yɛ no the more no ɛna ɛbɛyɛ quality. Nti woyɛ ade bi a abɛtɔn a, Dwen ne quality ho first.
Ɔse sɛ wo yɛ adeɛ abɛtɔn a dwen ne quality ho first. Ɛm sɛ kame ayɛ sɛ bere bi atwam yɛ yɛɛ sweet bar na wo hwɛ ingredient a yɛde yɛɛ sweet bar na yɛ wie yɛ no sɛ ɔdɔfoɔ no ara wɔ ha na nka me maa bi aka ahwɛ a nka wobɛhu sɛ yes obi ka yɛ ɛgya wɔ mu. Ɛno nti sɛ ɔse sɛ wopɛ sɛ te sɛ wo yɛ sweet bar ɛtɔn a anaa sɛ wo yɛ obi a wo yɛ business a ma ink nkɔ mu obi ka yɛ ma ink nkɔ mu. Ɛnyɛ sɛ sui ba a na woyɛ a wofa biribi nneɛma kakra bi a na wode reyɛ. Ɛwɔ sɛ woma biribi emu yɛ duru na woma biribi kɔ mu na wɔahu sɛ yes, asimasi sui ba deɛ wodi a ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ very rich paa. Ɛno bi nti ɛwɔ se sɛ wopɛ sɛ wo business no nyina a, deɛ ɛdi nkan no yɛ quality. Adeɛ no ne quality. Ɛnneɛ sɛ ntareɛ koraa na woyɛ atɔn a, Ana sɛ Ghana te sɛ bi Ghana sɛ bi mo yɛ tie and dye ne ade ade ɛwɔ sɛ ɔma aduro kom kama ɛnyɛ aduro a wode wode bɛyɛ a wode gu nsuo mu a na woma aso ana ne nyinaa atade kɔkɔɔ a na asen aba bɛyɛ white na abɛyɛ white saa nti ɛwɔ sɛ wodi kan hwɛ adeɛ no ne quality meda ase sɛ wo ne yɛn ɛkɔ kɔ so a ɛne yɛn kɔ na yɛn nwie dwumadie yi na wo business na ɔyɛ no atumi atu mpɔn nti deɛ ɛtɔ so wo sɛ nneɛma nnum na deɛ ɛtɔ so mmienu nso so ɛyɛ ne adeɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ packaging mhm. Packaging yɛ adeɛ a attract customers paa yie nti packaging na ɛwɔ sɛ woma w'ani kɔ ho. Ghana, ɛfiri sɛ Kwame Nkrumah de Ghana sii hɔ, ɛm sɛ ɛkɔ bɛyɛ sɛ some years ni, mhm. fifty plus years. Ɛnso sɛdeɛ 53 sɛ 54. Mhm. Ɛnso sɛdeɛ yɛsi tɔn koobi wɔ dwom no saa na ɛtɔn. Wobɛkɔ no a wansa bɔ so saa. Sɛdeɛ yɛsi tɔn amane wɔ dwom no saa na yɛtɔn no. Wobɛkɔ na nwansa wɔ so saa. Nti packaging yɛ adeɛ a ɛho hia paa yi. So me ba na sɛ wotɔn koobi na obi so tɔn koobi na wode no apackage no kama a, ɛbɛtumi aba sɛ ne quality no yɛ the same thing ba ɛnam sɛ wode no apackage no kama nti no, ɛbɛyɛ attract me ama matɔ wode no. Nti mepɛ sɛ yɛsua biribi ɛfa packaging ho. Packaging Adeɛ a yɛde package product no ɛdɔɔso, yɛwɔ different different types of machine but ɛnnɛ baako bi wɔ ha a yɛfrɛ no bag neck sealer, wei Yɛfrɛ no sɛn?
bag neck sealer anaasɛ ebi nso frɛ no inno sealer. Saa wei no ɛnhia electricity Enhia battery. Obi kaa n'asɛm free education deɛ ohia ara ne sukuu atare. Wei nso deɛ ohia ara ne machine wei yi no sila yi. Sɛ wɔ Ghana na wopɛ bi atɔ a wobɛtumi asɛkye for eh, tɔnatɔn dot com a mehu sɛ wɔn tɔn bi wɔ hɔ. Ɛna wɔ aburokyi so a wobɛtumi akra bi afiri ɛyɛ Ali Express. Business bi a woyɛ no Try sɛ wobɛ package no nice. Machine yi so wonya bi fi tɔnɔtɔn anaa sɛ AliExpress saa. Sei ne site a ɛhyɛ box mu. Ebi wɔ hɔ a na ne sɔli tape ka ho. Ne sɔli tape nka ho a wobɛnya bi atɔ wɔ ɔmo a ɔmo tɔn ɛɛ pipa ne eraser ne pencil ɛɛ book ho nɔma stationary foɔ no. Wobɛtɔ na saa sɔli tape wei hyɛ mu. Wotɔ wie a wɔayi afi box no mu no, saa adeɛ wei ɛhyɛ ne ha sɛ wobɛyi afi mu. Woyi fi mu wie a, wode bɛhyɛ solid tape no mfimfini sei. Na afei deɛ wode ahyɛ baabi a woyi fii no no. Solid tape no so mesrɛ hyɛ no nsoma me. wobɛbie mu sei ɔhu baabi a ɛtale no wobɛma ɛno akɔ down sei
na kyɛ sɛ wode package na ɛtoa so prɛko ɔdɔfoɔ sɛdeɛ wohwɛɛ no medi kan ka kyerɛ sɛ yɛsua ɛna bi a atwam yɛsua biribi ɛfa business ho sɛ ɛsi a yɛsua kwan bɛfa so a business a woyɛ no ɛbɛtumi aguro nti sɛ woyɛ obi a Woyɛ aduane te sɛ ɔse koobi no amane mu adwene no wɔ dwom anaasɛ meat pie a sweet bar ne adeade ɛkekakeka ho a, adeɛ bi a wo rapo ho a ɛbɛma no ayɛ akɔnnɔ ɛma wo deɛ na look different a,
ɛbi na ɛnɛ ɔse wei wo machine no a wɔde asi hɔ no kyerɛ sɛ machine no wonhia battery, wonhia ɛnyɛ afei na wobɛcharge na woaka sɛ oh light bill eh me light bill bɛkɔ soro anaasɛ me menni sika a mede kɔtɔ battery, wei deɛ obi kaeɛ aben wɔ ha dada, woka no hyɛ kɛkɛ, ɛno ara ne sɛ wofaeɛ wode sellotape no hyɛɛ mu a na Oh yɛ. Nti na nea na kyesɛ wobɛ wobɛtoa packaging no so ansa na yɛatoa ayi no so anaa? Eh, nti machine no blade bi wɔ ha sei. Eh, normally sɛ wotɔn pa paanofo no taa yɛ su paa. Mm -hmm. Nti wabie mu a solid tape no sei na ɛte. Nti wo wie a wo package so a fa rubber hyɛ wo nsa ɛnam sɛ nipa dodoɔ aduane na wɔkɔ yɛ nti no try sɛ ɛbɛyɛ hygienic nti wode rubber bɛhyɛ wo nsa ma mefa mmienu Na yɛresua adeɛ, kwan a bɛfa so a wɔbɛma adwuma a woyɛ no atu mpɔn. Nti woyɛ obi a woyɛ sweet bar tɔn, woyɛ meat pie tɔn, woyɛ adeɛ a yɛkata ho tɔn a, ɛnyɛ ntaareɛ, ayi, aduane a yɛdi ne adeadeɛ a, wei bɛboa ma woatumi ama wo so w'adwuma no a woyɛ no atumi atu mpɔn because sɛ wo woyɛ ne fine na sɛ ɛnwansena biara ansi so a, obi ba na sɛ ɔhu sɛ woakyekyere no kamakama ɛda hɔ a, ɛbɛma anikanika abɔ ma ama no atumi atɔ bi. Nti woyɛ ne sei a,
na meka wo sɛ nana yɛ tv so ɛna w'ani gu so a wohwɛ yi ɛyɛ ahwehwɛ no ɛwɔ youtube nana yɛ tv mesrɛ wokɔ a wɔn subscribe to my channel na na wa subscribe ɛyɛ a like wo subscribe wia na wa like na wahyɛ ama me meda ase sɛ Wobɛyɛ no saa, na daa ne daa nyinaa mede adeɛ to hɔ a woatumi ahwɛ bi. Yɛresua biribi. Bɛyɛ sɛ nna kakra bi a atwam, yɛasua nneɛma bebree. Sɛ woyɛ obi a wo follow yɛn a, wobɛhu sɛ woasu, wobɛtumi a, sɛ wonni adwuma koraa a, wonam, Nyankopɔn nam wo so, ɛnam yɛn nso yɛ so bɛtumi ama woanya adwuma ayɛ. Nti wode hyɛ mfimfini sei no a, na woamia so ama pressure abam kakra. Ɛɛn wei, ahaa. Nti, wohu sɛ. Wow. Maame nfa mmerɛ camera na cameraman bɛn na meyɛ. Cameraman bɛn bɛn yɛ.
Cameraman hwɛ. Cameraman ɛdi ɛ ɛ ɛ twɛnɛ twɛma yɛ yɛ srɛw. Ɛho sɛ sɛdeɛ wasi ayɛ ne ɛfɛ akɔ no. Nti sɛ woyɛ obi a woyɛ sweet bar tɔn anaa woyɛ meat pie tɔn anaa wotɔn nam kura wɔ dwom koobi ama ne ne a adwene a wode to hɔ sei na sɛ obi ba na sɛ wei a ɛsi hɔ yi ɛnyɛ ne biribiara fa ne sɛ ɛyɛ wotɔn wo deɛ na me nso metɔn me deɛ na woba na sɛ ɛda hɔ kamakama sei a Ɔn sɛ wo hwɛ na sɛ nwansema sisi wo deɛ so a me me deɛ yɛ bibi susu yi ɔn bɛtɔ me deɛ yɛ gya wo deɛ na yɛ ka wo sɛ ɛyɛ a follow yɛn na wo bɛtumi asua biribi machine no ɛnyɛ adeɛ a ɛfa battery biara wo mprɔgo na waka sɛ wo base bɛyɛ dodo bɔ mmɔden na tɔn tɔ bi na tɔn na ama business no a wo yɛ no ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ akɔnɔ na obi ba a

Eh, mbia nana ya bread anaasɛ. Nana ya sweet bar.
Wei deɛ very delicious paa. Saa anaasɛ mbia asafo bafo sweet bar. Nti no wowie a no ara sɛ wode akɔgu dwamaa so na wotɔn. Nti deɛ di hɔ biom nso yɛ pricing. Ɛbɛtumi aba sɛ woanya quality, woanya quality product. Wa package no fine but pricing nso yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ wɔhwɛ no yie paa. Sweet bar yi sei nnipa bebree ɛretɔn bi. Ɛwɔ sɛ wohu market a amanfoɔ ɛde tɔn wɔ price ɛwɔ market ma ɛɛ eh, price ɛwɔ market. Fa ne sɛ wo deɛ no yɛ quality wa package no sei Obi so de ne yɛ quality ɔno nso apackage ne sei. Na sɛ nipa korɔ tɔn one cedi na nso woso tɔn wo deɛ no 90 cent mu a wo de no ɔbɛtɔ 90 no asen one cedi de no. Enti pricing nso yɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ wohwɛ ne yie. Enti mɛ encourage wo sɛ o pricing no te so obi apa adeɛ fo. china product ɛsɛ obiara gu so ɛnam sɛ china nneɛma yɛ fo nti no obia ne fo nti na ɛsɛ ne papa o bae no nkyerɛ sɛ kɔyɛ ade fo so na china nneɛma nyinaa ɛfo wɔn o china adeɛ bi ɛfo mpɛboa ɛm sɛ kura china mpɛboa ɛnam ne fo no nti no nti meka sɛ tɔ adeɛ fo ɛne nkyerɛ sɛ kɔyɛ ade fo na price no eh, ma price no mmra low. Sɛ ɔma no yɛ quality na package no fine na price no nso ba fam a, wobɛnya customers. Na membisa wo adeɛ wɔ ha. Ebia te sɛ wei wɔn nya mpakeegyi yɛ na wei nso ma pakeegyi. Na sɛ mekyɛke sɛ eh, wei yɛde gye eh, one euro na me me deɛ meyɛ no one euro fifty something mu a, ɛno no me deɛ na ɛyɛ high because wei yɛ pakeegyi ne fine metɔ Anyɛ sɛ mantɔ me tɔ machine yɛ san tɔ eh, rapper yi eh, rubber na mede cover mede arap no fine no me tɔ yɛ nti sɛ mehu sɛ obi tɔ ne deɛ ebi a eh, 90 centimo na sɛ me so me deɛ ama yɛ ne fine sɛ mede gye wa ne euro a ɛno no saa no me nneɛma ne obi bɛkasa no na yɛ nneɛma abɔ ɛdeɛ anaa Eh, eh, wɔ adwuma yɛ mu no adwuma te sɛ akora a yɛawo no ɛnyin kakra nkakra anaasɛ adwuma te sɛ dua Ɛmfa da koro pɛ na enyin. Enti wabue adwuma no, hu adwuma no sɛ adwuma no benyin kakrakra. Ɛndwen profit no for the beginning no. Dwene customers no. Sɛ wo reduce wo price na wayɛ no quality no, na wa package no fine no, ɛbɛboa wo anya ama wanya customers. Ebetumi aba sɛ bi a profit margin no bɛyɛ keteketekete, but sɛ Imagine sɛ mbia baako bi a wo nya so one cent mu na w'anya customers thousand a ɔmo di w'aduane da biara ɛdi a, wo bɛnya profit asen nipa no a ne de no ɛɛ.
ne deɛ no ɔyɛ ne boɔ dedeenden saa wayɛ ne boɔ dedeenden no na deɛ na deɛ eh, safo ɛpa eh, akyerɛ nyina ne sɛ ɔdɔfoɔ sɛ aduane no woyɛ anaasɛ business no obi wɔ ɔkɔfa mpaboa anaasɛ ɔkɔfa ntema a sɛdeɛ obɛsi ayɛ ne price no Ntema no, obiara de gye ten ten euro. Wobɛhu sɛ na wɔn nkwa no deɛ yɛ fifteen euros. Ɛkɔba saa tam biara na adeɛ no agu hɔ, obiara ɛntɔ. Nti ɛbɛyɛ better sɛ sɛ wokɔfa ntema no a, wobɛgyaagyaa mu, obi ka abiebie so, biebie, ma price no yɛ oferta, yɛ rebahas. Wodiscounto no a, na amanfoɔ atumi abɛtɔ. Da ne da nyinaa na wotumi kɔ kwan so na kɔfa nneɛma bebree. Nti wei a woma maka eh, eh, eh, wode yɛ yɛnduru hɔ yɛduru hɔ a mede ebi bɛtoa so nti sɛ woyɛ adeɛ no a memma ne boɔ no ɛnyɛ twan sɛ sweet by a wayɛ yi mɛnka sɛ sɛdeɛ medii kankan mede rɔba akɔva ho meme deɛ no one sima ɛnsi so nti no meyɛ no abɔ dendenden ɛkɔba saa wobɛrapo no fine but kahu sɛ ɛbɛgu hɔ saa ma deɛ a yɛnrapoeɛ no yɛnrapoeɛ no anya Price price anya no sɛ ɔmbɛtɔ ne ntɛntɛm na nipa no a ɔnrapo ne deɛ ho no da biara o o kyɛ sɛ nipa ɛba ne deɛ so ɛba kɔ ba kɔ ba kɔ saa wote hɔ a ɔyɛ esimesi wakɔgye aduro na ɔde yɛ ne nneɛma nso na ɛnte saa na efiri efiri na ɛɛ ne price no nti sɛ wodi dwa a ɔba kyɛ sɛ sɛ wodi dwa a Ɛnni kwan sɛ wɔma ne boɔ no nso no yɛ dendeenden bebree. Ghanafoɔ bi mo a menim wɔn no, ɔkɔfa adeɛ no a, ɔpɛ sɛ ɔnya price no, ɔkɔfa no ɛyɛ two euro a, ɔyɛ no four euro. Bi koraa mpo ɔyɛ no ɛyi ɛyi six euros. Saa. Ɔpɛ sɛ ɔnya no mp mpomanim. Ɛkɔba saa a, da ne da nyinaa business no ntumi ntu mpɔn. Nti sɛ woredi dwa a, ɛwɔ sɛ pricing no nso no, wotete so. na ɔma difference ba wo ne nipa no a wo ne wɔn di dwa no mo deɛ mu. Obi tɔn ne two euro a, yɛ wo deɛ wanyɛ wo fifty cent mɔ. Meda ase sɛ wagye berɛ na wohwɛ Nana Yaa, me ne Safo Bafo. Safo toa so, ɛsɛ sɛ yɛaka quarity, yɛaka eh, packaging ɛna yɛaka pricing, nti ɛsi a yɛduru he? Yoo me nuabaa nti wanya good wanya good product na wa package no kama na price no nso market price no ɛfo sene deɛ ɛwɔ market no wobɛhia customers customers no kwan bɛyɛ na abɛfa so anya wɔn ɛwɔ sɛ wo markete sɛ wonya good product na sɛ woanto ama obi ante a anaa woanka ama obi ante a ɛbɛgu dɛm aporɔ nti marketing nso yɛ adeɛ a ɛbɛtumi ama Wo business no agrow paa yie. Na mepɛ sɛ me market me me mayi a, kwan bɛn na mɛtumi afa so. Adwuma anyini.
Without marketing no, wontumi mma w'adwuma no nyini. Fa no sɛ woanya good quality product, wowɔ ɛyɛ packaging a ɛno nso yɛ kama, afei deɛ woaprice no kama, na afei deɛ ɛgu dan mu anaasɛ obi nnim ho hwee. Na kwan bɛn na obi betumi afa ahu sɛ wowɔ good saa nneɛma good yi nyinaa? This is marketing. Marketing nso ɛyɛ adeɛ a first paa na ka na bu adin paa yi nanso nnɛ Nyankopɔn adaworo ma technology wonhia sɛ wobɛkɔ akɔtwea sika ma GTV anaasɛ CNN anaasɛ BBC waa wobɛtumi abie wo TV station a ɛfrɛ no social media through Social media wobɛtumi amakɛte wo wei ɛyɛ wo product nti social media so yɛ adeɛ a wobɛtumi ɛyɛ cheap way a wobɛtumi ɛde amakɛte wo product paa yɛ nti saa na marketing no ɛteɛ me nua baa. Mm. Nti sɛ woyɛ obi a woyɛ business a wobɛtumi de a te sɛ bi ɛyɛ sweet bar yɛ awarapo no fa yi wobɛtumi atwa ne picture bi na de akɔto wɔ hɔ obi ani bɔ so a na wakyerɛ biribi wɔ hɔ Obiara ani bɔ so a, mm, asimasi, ɔyɛ meat pie wɔ ne fie, anaasɛ ɔyɛ ne meat pie wɔ shop wei, anaa ɔyɛ meat pie de kɔsi, anaa ɔyɛ sweet bar de kɔsi shop wei, na wa, wapake, wayɛ no fine. Ɛno nso so bɛtumi aboa wo ama wo, woayi no. Na sɛ wobɛtumi de abrɛ me nso so, na me nso mɛtumi a, a, abɔ Saa mmɔden. ampa. Ebia na ɔno nso so, o, ɔntumi nkɔ social media, ɛno ɔntumi mfa mmɔ obi nyɛ ho, mmɔ ho dawuro mma no anaa? Ampa, ebia Social media no, ɛwom sɛ social media wobɛbɔ ho dawuro, nanso ɛnyɛ social media nko ara na eh, wɔ marketing mu no, all the platform biara a wobɛnya no, te sɛ Nana Yaa TV koraa a, ɛwɔ sɛ wode ba. So radio station bi bɛn wɔ a, ɛwɔ sɛ wode kɔ. Sɛ TV station so wɔ ahoɔden bɛso a, marketing deɛ ɛmfa yɛmfa baabi baako pɛ na ɛmakɛte product. Efisɛ baabiara bi a w'adwene bɛyɛ wo sɛ ɛhɔ na nnipa behu no, ebia na ɛwɔ koraa nnipa nhu. Enti all the platform bi a wobenya no, ɛwɔ sɛ ɔmakɛte.
Ɔdɔfo meda wo ase sɛ wagye berɛ na woretie Nana Yaa, me ne Safo Bafo. Ɛnnɛ yɛresua biribi afa kwan a yɛbɛfa so a business no a woyɛ no bɛtumi atu mpɔn, wobɛtumi araise no. Wobɛtumi de ink, wobɛma ink, obi ka wobɛma ink akɔ mu na watumi anya mfasoɔ na atumi aboa abusua no. Na ɛnɛ yɛsua adeɛ bebree. Yɛdi kan sua a quality, business na woyɛ ne quality. Sɛdeɛ wokɔfa nneɛma a womfa, womfa ntɛntareɛ na wotɔn a womfa fofo lɛ bebree. Ɔno ara na ɛka ɔse fofo lɛ, last year yɛsua adeɛ ɔse fofo lɛ. Womfa fofo lɛ nko ara Wobɛfa bi afurafura mu nti obi betɔ w'ataareɛ na ɔde kɔ na wokɔsi na ɔhu sɛ ɛyɛ quality a, ɔte mm Asima Sii ne nneɛma yɛ papa o, da no da nyina na ɔtu di w'akyi na ɔyɛ, sɛ wotɔn sweet bar a anaasɛ meat pie a, aduane bi a, adeɛ bi a woyɛ bi a na wama ink akɔ mu, mepa kyɛ sɛ woama ne quality no woama no ayɛ high, ɛkɔba saa a ɛbɛtumi ama aduane a wodi no atumi akɔ so. Ɛna ɔsan kaa sɛ pricing, ɛnni kwan sɛ woma ne boɔ yɛ den bebree, sɛ wotɔ na sɛ wotɔ na wode kakra bi to so a, ɛno bɛboa kyɛn sɛ wobɛyɛ no mpemanim. Yɛka mpemanim a, wobɛ, wotɔ no two euro, wobɛtɔn no four euro na ɛda so gu hɔ. But wotɔ no two euro na wohwɛ, wo check hu sɛ mfaso a wobɛnya wɔ so yɛ kakraa bi na ɛneɛ one, one centimɔ koraa na ade bɛto so ama woanya mfasoɔ bebree na da ne da nyinaa woatumi akɔfa aba na amanfoɔ atɔ a, ɛno nso so bɛboa wo. Ɛna ɔsan kaa sɛ ɛɛ, marketing, sɛdeɛ wobɛtumi abɔ ho dawuro te ɔka social media baabiara wobɛtumi de akɔ hɔ radio station tv stations baabiara a wofiri sɛ wahoɔden bɛtumi biara ɛno nso wobɛtumi de akɔ hɔ ama no ayɛ yie ɛno nso bɛboa ama dwuma no a wodi no business no a wodi no anaasɛ business no a woyɛ no atumi atu mpɔn ɛna wo se wo se nneɛma num sɛ sɛ yɛwɔ last one no the last one no mhm.
ɛyɛ ɛyɛ customer mhm. wanya nneɛma no nyinaa wia market no a nyame abɔ aboa wo a wanya customers no ɛwɔ sɛ wotumi maintain wo customers no kwan bɛn na abɛfa so wa maintain wo customers ɛwɔ sɛ woyɛ very polite ɛwɔ ɛma wo customers polite koraa ɛwɔ sɛ nya ba wobɛka nsɛmpo ɛwɔ sɛ ɛɛ wo show respect

Wote w'ani ma nnipa a, nnipa tumi bɛn wo. Na woyɛ adeɛ anaasɛ woyɛ business na woayɛ w'anim kusuu a, hwan na ɛbɛba wo nkyɛn? Obiara remma wo nkyɛn. Ebia saa na w'anim teɛ, but ma w'anim no nyɛ seresere kakra. Saa na asafo reseɛ. Ma w'anim nyɛ seresere kakra na nnipa ntumi mmra wo nkyɛn. Because sɛ woretɔn adeɛ na woayɛ w'anim, woaka w'anim asi so a, Obiara duru hɔ na obi kura ne nneɛma ne bɔ ɛden na ɔseresere kyerɛ nnipa a, da ne da nyina wo a wode ɛfo no kora no fofole no, yɛbɛtwa mu wɔ ho na yɛakɔtɔ deɛ ne bo ɛden. Enti ɔpa kyɛ sɛ sɛ woyɛ adwuma no nso so a, na woama w'anim ayɛ, woateɛ ma nnipa ma w'anim nyɛ seresere, wo sere kyerɛ nnipa a. Ɛna marketing no nso woka baako no a first wo kaeɛ no, wo se te sɛ wei no a na wobɔ, wobɔ a na woma mua ink ba mu na woabɔ no akɛseɛ akɛseɛ, sɛ ebia wotɔn seed bar no a woabɔ no akɛseɛ. Me kae afie afie sɛɛ kwa Barcelona big ha ne dɔ kono sister no ɔyɛ dɔ kono dɔ kono nsi fɔm ɛfiri sɛ sister no eh, ne mu edu kakra nti last koraa obi kɔtɔ ne dɔ kono ka sɛ ah sister yi deɛ sɛdeɛ wasi abɔ ne dɔ kono deɛ ɔbɔ ɔhwɛ ne so na abɔ ne dɔ kono dɔ kono na amanfoɔ bebree yɛ bi baa na nsa ɔno wabɔ ne deɛ no akɛseɛ akɛseɛ nti no ɛma amanfoɔ tu gu etu gu so nti woyɛ business no a na wahwɛ kakra biara na ade bɛto so na wanya mfasoɔ no a ɛbɛyɛ akyɛn sɛ wobɛyɛ ne Ɛboɔ no dendeenden na still a ɛgu hɔ a ɔmo ɛntew. Safo toa so ɛ. Yoo nti ade baako a ɛwɔ customer wei relationship no nso sɛ customer be be complaini a ɛm sɛ yɛwɔ school yɛsua bi a wɔn sɛ customers are always right sɛ customer hu problem bi wɔ pro o product no na ɔbɛ complaini kyerɛ wo a ɛwɔ sɛ onya abotere ma no Tie, wo, nya abotire na tie no. Ebetumi aba sɛ asɛm no a ɔreka no, nokorɛ wom paa, a ebetumi aboa wo ama wa take wo next step or a, a, a improve on your product. Nti, a try sɛ wobɛnya customers so a, ɔ, wɔn hyɛ wɔn view, a yɛ survey sɛdeɛ wɔn sika no. Try sɛ wobɛbusabusa customers no question, wode kasa pa ne Aboterɛ bɛbusua wɔn ebia sɛn na wɔn si dwen fa wo product no na product no koraa nti wɔn bɛsusuo wɔn bɛ ɛɛ wɔn bɛka akyerɛ wɔn nanfoɔ sɛ wɔn ntɔ bi anaasɛ sɛn nti wei nyinaa yɛ kwan a wɔbɛtumi afa so a maintain wo wo customers na customer biara so hu sɛ adeɛ no yɛ papa na ne nipa no a wɔtɔ afi ne hɔ no so ɔwɔ buo wɔ tema a, woanya ɔkɔ so ma forever. Tɛm biara wohia ade korɔ no a, wo nkyɛn na ɔbɛba, ɔrenkɔ baabiara biom. Nti me nua baa na ne saa no no. Ɛɛ, sɛdeɛ wɔka no, te sɛ sweet bar yi a woyɛ atɔn, woarapo bi na wa, wo, obi rebɛtɔ bi a na woagu bi. Oh, gye na hwɛ, ka hwɛ, sɛ ɛda a. Ampa. Ɔyɛ ɔyɛ ade a w'ani bɛgye ho. The more a o o wobɛhu sɛ o na wonnya customers. Asimasi koraa wodi kan wokɔ ne wokɔtɔ n'adeɛ koraa wodi kan ma ɔka hwɛ ansa na watɔ. Ne nyinaa yɛ kwan a wɔfa so a ɛbɛtumi ama wo business no a woyɛ no aguro. Wote wotete tete so te sɛ yɛreka yi dɔkono a wabɔ no bambam paa obi bɛtɔ baako one euro na ɔdi na ɔmee a da biara kɔ Asimasi ne shop kɔtɔ dɔkono wei brɛ me. Na mmom sɛ wokɔ na sɛ dɔkono no ɛyɛ ketekete bi na ɛda hɔ a ɔn Ɛsi mesi dɔkono menkɔ hɔ o ɔsoma ne ba no a n'asoma ɔsoma obi a ɛsi mesi shop dɛ menkɔ nkɔtɔ adeɛ o na akɔtɔ adeɛ a ɛwɔ hɔ a ne nneɛma bɔ ɛden paa nti na deɛ asafo ɛseɛ no no ɔdɔfoɔ meda ase sɛ da ne da nyinaa wo ne nana yaa ɛkɔ sɛ wowɔ asɛm bi ka a wobɛtumi akɔ yɛ youtube channel hɔ nana yaa tv wode Wo comment hɔ a, yɛbɛ reply wo fɛfɛɛfɛ. Medase sɛ wotie yɛn. Safo, w'asɛm a etwa toɔ anaa deɛ woka aka ho ansa na yɛde dwumadie yi aba n'awieɛ. Yoo nti adɔfo me deɛ me de twa toɔ koraa ne sɛ adeɛ bi a woyɛ no dwen ne quality ho. Wodwen ne quality ho na wodwen no packaging no kwan a wobɛfa so apackage no. Packaging no nso wie a na afei deɛ price no nso no wa consider Wo praise a consider sɛ yɛwɔ ahiafoɔ, yɛwɔ asikafoɔ na yɛwɔ wɔn a wɔn nso ayɛ sɛ wɔn wɔ bi wɔn nni bi. Nti ne nyinaa ɛwɔ sɛ wo consider saa nkorɔfoɔ no nyinaa wɔ wo pricing mu. Na afei deɛ wa consider wɔn a saa nkorɔfoɔ yi nyinaa no na afei deɛ wa consider marketing. after marketing no na afei deɛ ɔwɔ so make sure sɛ customers no a wanya wɔn no wode suban pa ne kasadɛ bɛ maintain saa customers no. Mepɛ sɛ mebisa wo question baako wɔ ha yi sei. Ndio, me nua baa. Wo kasa no wokaa sɛ Ghana te sɛ Ghana wobɛkɔ market eh, wobɛkɔ dwom no na ɛma amane a na nwansene tu gu so eh, kɔ obi a na nwansene tu gu so. Na me me pɛsɛ bi so wɔ ha na nka mpɛsɛ mede m'ani hwɛ o me to see is believing mede m'ani hwɛ hu sɛ ɛyɛ kɔɔ bi ampa ɛnɛ rɔba rɔba aba yi na ɔkɔfa rɔba bi ankyekyere ho sɛ yɛ kɔɔ bi na ɛno nso so woka asɛm bɛn na afa because ne nyinaa adeɛ nyinaa na ɛwɔ sɛ wo package ana ɛɛ sɛ aduane a yɛdi deɛ nka mɛfa sɛ wɔn package a na oh, na woyɛ eh. sifu bi de gu mu a te sɛ sweet bar sɛ ma package because ebi akora na ɔkora package yɛ no kora na asen asɛe mm. na metɔ na mekɔdu fie na medwa mu na ɛyɛ eh, eh, kɔkɔme nko a na meyɛ ndɛn o oh, adeɛ biara nso package a ɛɛ yɛmfrɛ biribi expiring date deɛ ɔwo ɔwɔ package no ɔde expiring date bɛbɔ ho saa na mmara no koraa kyerɛ ɛyɛ Wokɔ register w'adwuma a anaasɛ Food and Drug Board wɔn bɛ check wo wei no a, ɛ mmara no kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wode date a woyɛeɛ ɛne date a aduane no bɛsɛe ɛbɔ ho. Ɛna sɛdeɛ yɛka quality no, sɛ ɔkɔtɔn adeɛ a ɛnyɛ ɛma obi a ɔde ɔbɛsan de aba. Ɛna ɔde ba no nso ɔbɛsan aka akyerɛ n'adamfo sɛ o oh, naano mekɔtɔɔ mbi asafobafo paano na ɛnyɛ N'adamfo no nso bɛsan aka akyerɛ obi, na kyerɛ sɛ woa na woresɛe w'adwuma. Enti ɛwɔ sɛ woa wotɔn ade pa, wo package nso ɛwɔ sɛ wo make sure sɛ wo package ade pa. Sɛ wobɛtɔ safo bafo paanoo anaasɛ obi kɔ Kejetia market anaasɛ Central market anaasɛ Dome anaasɛ Madina ɛkɔtɔ safo bafo paanoo a ɛnkyɛ ɛbɛbɛyɛ a, na sɛ ɛyɛ quality a Ɔbɛka akyerɛ n'adamfo sɛ, O, naano koraa mekɔtɔɔ ɔsafo baafo paanoo, na ne dɛ paa. N'adamfo no nso bɛpɛ, bɛkɔ akɔpɛ saa asafo ba, baafo paanoo no bi a, atɛsi ahwɛ. Ɔtɛsi hwɛ na ɔhu quality no a, ɔno nso bɛtɔn ama n'adamfo. Enti, ɛnam sɛ wayɛ ade pa nti no, ade pa no retɔn, sɛdeɛ mpanyimfoɔ kaa sɛ, ade pa na ɛtɔn ne ho. Nti, me nuabaa, saa na ɛte. Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ ɛha na ɛberɛ bɛma yɛn kwan na yɛde mo asie. Woahu sɛ woasua adeɛ bebree. Saa ɛne yɛn nkɔ. Na sɛ wo ne yɛn kɔ a, anaasɛ wo follow yɛn a, wonni adwuma yɛ koraa a, ɔdɔfoɔ wobɛtumi anya adwuma ayɛ. Te sɛ neɛ daa yɛsua adeɛ yi. Yɛsu, yɛakyerɛ meat pa, yɛ, yɛ, yɛsuaa seed bar wɔ mmerɛ bi a atwam. Ɛnnɛ yɛsua how a wobɛsi apackage ne fine a ɛbɛma no ayɛ very neat. Sɛnea ebia na obi deɛ koraa ɔnyɛ ne saa. Wobɛyɛ wo deɛ no ama no alook different koraa kyɛ sɛ ɛbɛda mu nsɔ koraa ɛda wei deɛ obi ka ɛda mu fua. Ɛbɛda mu fua na business no a woyɛ no ɛbɛtu mpɔn. Meda ase sɛ wogyee berɛ na wotie Nana Yaa, me ne Safo Bafo. Sɛ Twi deɛ mpɔmpɛsɛyi a dɔmɛde dome yɛn a, yɛbɛsan atoa mo so da foforɔ. Kɔ YouTube, Nana Yaa TV. Ɛyɛ a wo subscribe to my channel no a, like na share. Saa nso na Safo Bafo TV, The same YouTube wokɔ a woyɛ obi a wo nsubscribe a na wa subscribe na wa wa like na wa share. Nyame nhyira wo sɛ wogyee berɛ na wotie yɛn ɛwɔ ɛnɛ deɛ yɛde brɛ wɔ sɛ kwan a wobɛfa so bɛma w'adwuma a woyɛ atumi atu mpɔn. Da foforɔ yɛbɛsan atoa mo so. Nyame nhyira wo sɛ wogyee berɛ na wotie yɛn. Yɛakra wo. Bye bye. Anyway, Safo Bafo company.